Ani hin baradhu. Eh, Barsiisuma kan keessa ta'e barsiisu kanaatu ijoolleen tun isarra kuttee digirii fudhatti hubadhu. Eh, Siyaasii galu. an digrii isaa Zakkoon? qorraan qara'uu deema. Zakkoon nuti jala deemne waa hundaa'u agarre. Isaas goota inni seenus garre, bakka inni deemus garre, waa hundaas irraa barre, arraan booda zakkoo zakkoo jettuus Waa takka faayidaa hin qabdu miningilas jedhe bakka ati laalama. Ani akkasii miti.
Ati zakkoodhaan achi waan takka garaa baatana lafa jiisuun dandeessa. Biduun zakkoo waan takka siif obboleettiin ta'e biduun faayidaa asuma dachii saamaa gootan malee. Hin goonu isaa. Warreen gaaraa fi lafa suuraa teessanii nu eegaa jirtan. Rakkoon teenya rakkuma kun ho'i. Ammallee egaa ittuma deemaa jirra. Gamanumaan kaa kun soddaan kiyya haareenis kaa. Eh? Ayyoo gartee haa hiikmana gaafatuu baatte eh inumaa bikka san si hojji dhaqee ilmaan kee si hojji hin baasuu je'eeti eh akka jetti kunoo arraan tan nufeetan jirre jechuudha tanaaf nufeeta dhabame fadhan fakkaatti garuu haatee bareeddi jennaan karaa haa dhufee jirti jedhanii walii itti deemna Anis dhiirummaa tiyyaan bakka san waan hin gahee gartee waan hin gartee irra gahu arguuf jirtanii isiniis gamanumaan gaa insha Allah nufaana nafaana bu'aan hordofaan afeerraa fayya.
Yoo boore amma irraa akkamsi akkamsi godhe amma akkam taate. Akkam taateetta akkamiin mee akkam keessaan jiru oguu nagartu ani kun nama gartee akka gaafatanii. Barka arma diddeema waliin hin jiru. Adii na keessaa dhaabbadhu yennaan na didde akkana booda aante akkana isin jaaree maaliin isin jaaree mee? Hay, gurbaan kun ilmee summii sii direeti ati waan kanatti haasoo jirta moo arra kun ogum dhiirummaa ta'e mee iblaali bakka achi bahi ilmaan kee baafadhu an garuu si wajjin deemu naan je'eeti jechuudha. Arra sababa kanaan bakka nu keessaa hafanii gartaa miti. Egaa Hayyee duba haa bahe eegalu keessaa bahettuu silaa'u miti. Inni sababni ijaa obboleessa kiyya jaarsitti jawaata jalaas deemtee anaas na diidee sababa kana irratti an haala kamittiin si hojii deemuu danda'a haala kamittiin karaa si hojii bu'aa. gurbaan maammee jedhan sanii fi gartee obboleettii isaatiin namni kana godhu jiru zakkoodha. An garuu dhiirummaa tiyyaan gartee isaan irraa hin dalagaa irraa hin dalagaa jechuudha. Fedhu haa hafu, fedhu sammii haa gabbuu, fedhu dachi haa ba'u. Zakkoon narraa dalagu hin danda'u. Afaanin jaamalee anis akka dhiira keessaatii akka inni gartee dalage kanaan karaa sidheetiin jira jechuudha. Bikka inni dhaqee gartee waa daddalagus ni hin beeka harkeetiin jiran duraan himaan jiru jechuudha. Arrammoo Amma ati jecha wanti- gartee inni dalagee gartee amma inni gartee nu keessaa nu keessaa gartee kophatti gartee Mataa eh qabate kanaatiin takka takkatti isinii hima. An amma wanni inni si jau jala deemtee bakka ilmaan kan jiran san hubattee an jala hubattee sin dadhabee biraa taa'anii. Mee ilmaan ilmaan ilmaan baaseetiin dirree adii kanatti si fidee si agarsiisa. Garuu zakkoon waa inni nu godhaa jiru an duraalee niin beeka. Eh arraas baruus allafaa sireetiin jira. Harkaanis miilaanis deemeetiin itti dhaqqabeetiin jira jechuudhaan. Eh dhiirummaa tiyyaa tajawaadeetiis. Eh

Ilmaan kee akka baafattee sakkoo dhiifama gaafattee maara dhaabbattee sakkoo dhaabuu qabda akka isaa amma. Argaggoon si arkuun nama ija lamaati miila akka namaa qabda akka fayyaa namaa qabda jechuudha. Deebi'ee sakkoo ati ija sakkoo keessaa baasi. Inumaa karaa gartee ati hin qabne hin beekne. Haada sitti hidhaa asiin deemu sakkoon nuti bara nama gartee ijaas qabu miilaas qabu jechuudha. Dandeettii isaa addaa isin qabna jechuudha. Nuti gaa eegaa nam tokko ishee kajannee dura kan jechuudha.

Ani hin baradhu. Eh, Barsiisuma gaggeessu ta'ee barsiisuu kanaatu ijoolleen tun isarra kuttee digirii fudhatti hubadhu. Eh, Siyaasii galu. An digrii isaa Zakkoon? qoraan qara'uu deema. Zakkoon nuti jala deemne waa hundaa'u agarre. Isaas booda inni seenuu garre, bakka inni deemus garre, waa hundaas irraa barre, arraan booda zakkoo zakkoo jettuus Waa takka faayidaa hin qabdu miningilas jedhe bakka adda lama. Ani akkasii miti.
Ati zakkoodhaan achi waan takka garaa baata na lafa jiisuu hin dandeessu. Ati biduun zakkoo waan takka siif obboleettiin ta'e biduun faayidaa asuma dachii zaamaa gootan malee. Hin goonu zaamaa.
Isiin Zaamaa goonu.
Siidii ni beektaami qaboo. Imti nu Qaboo ni beektaami. Wayii harka lafa jaarsi deemee. Meen dhagaye. Yoo isin naafi zakkoon alatti ilmaan san baaftanii takka

Ni beeytaami? Kanuma gartee sirbatti waraabbattee homaa atitti waraabbattee dubbataa badhu. Eh? Zakkoon waraabee ammas. Sanuma bakka nu taate. Tasii bakka isii hoo feete haasaitu. Nuti Zakkoon immoo waraabee abdi. booda jinnii fi insii Zakkoon na jala waraabee deemne gaazexaa barre. waraabee. Eh? Digrii inni qabu sanuti. Eh? Digrii lammaffaa fudhannee jirra. Zakkoon homaa takka tagartee inni sii fiduus. Naafillee godhe nallee godhe hin ta'u. Numa hin jirtu matu galee. Atis Nuti akkas- murannoo

Viidiyoo teessanii Oromoo guutuu bira jira bari. Halkan gurraacha ilmoo obboleessa isaa fuudhee ala darbe ilmoo tee fuudhee kan garaan keessi dhale geeleeti. Akkamitti sassi gubuu dhabde obboleessi kee har'a ilmoo tee sirraa gad darbe ta biraatti irraa alattu sumarraa gad darba. Maal maal jedhe zakkoon wallaahi zakkoon miskiinaa silaa miskiina ta'uu baatee adda hoggaasa silaa afaa akkana cabsee afaan irraa. Miskiina kana sikkiinaan Gaafa zakkoon saddeeqin. maaluma haasa'e ta'e warraan tana. Hin saddeeqin. Wallaahi Zakkoon kun maal jechaa jira isuma taraan bar Ati waa siin galtuu bar. Amma dura maal jecha isuma taanu. Ilmaan magartee jawaadee keenyaa kan isii bira dachaan gartee ati bultiin tiyyaa bitee hin jirtu wayii jaan jirtu. Obsi sana beeksisaa siif hin qaba.
Ati maatu. Yoo miidhi yoo tura cillu isiin xiqqishoo diifamni qabe isii sana akka lubbuu irraa butun hin beektu ati. Ati maatu si naqe. Jaarsa jaartii. Addaruuri Hawwan hin naqe moo?
Eh.